Ул бит минем алтын сәгать. Шәмсия Җиһангирова. Өченче бүлек. Киттем бер көн шул чакны туры китереп. Чыннан да бер кем юк. Ара тирә күке, тартар кычкырган, саескан пырхылдап очкан тавыш кына мине дә җиһан тынлыгында сискәндереп куйгалый. Ниндидер ярамаган эш эшләргә җыенган кеше кебек, тәвәкәлләргә җөрьәт итми, өс киемнәремне сала алмыйча шактый утырдым. Чебегән, тити баш. Тагын әллә ниләр дип, үземне ырыша торгач, батыраеп суга кереп киттем. Суның уртасына җитәрәк, су җене турында уйлап, Куркынып, бизгәк тоткандай дерелдәп, аякларым яртылаш суда килеш шактый тордым. Тагын башыма килгән әллә нинди ямьсез сүзләрне эшкә җиктем. Һәм әтием әйтмешли, солдатланып, йөзеп тә киттем. Елганың уртасына җитеп киләм бугай дигәндә, кинәт кенә тыным бетеп, хәлем киткән кебек тоела башлаган иде. Янә арыш буламыгы куркакларны искә төшердем. Әнә, каршы ярга да ерак калмады. Аякларым белән берничә мәртәбә җирне капшап карадым. Юк әле, аяк тими. Тагын йөздем, тагын. Һәм менә мин сарашлының аргы ягында басып торам. Кемгәдер бу батырлыгымны белгертәсе, сөрән салып кычкырасы килә. Тик ярамый. Мактанасы килү кытыгы бераз басылгач, тын алуым тигезләнгәч, судан чыгып, эскәрәк мендем дә куак төбенә утырдым. Аннары үләнгә сузылып ук яттым. Чәчәк исләрен исни-исни, тол тирәк яфраклары аша күк йөзен күзәтәм. Берән-сәрән болытлар йөзеп бара. Кая таба икән? Безнең сарашлы кебек сөнгә табамы? Әнә берсе нәкъ кәҗәбә тиен ашаган. Әнә тегесе чапкан атка. Әнә салам эскерте. Әнә әнкәемнең ак яулыгы. Алтын нәкыш белән чигелгән.

Як-ягыма карангалап, кемнеңдер сәгатьне миннән алданрак эләктереп алуыннан курыккандай, ялт кына табышыма кулымны суздым. Үзем хаман як-ягыма каранам. Кемдер мине нишләр икән дип шыпырт кына таллар арасыннан күзәтеп торадыр кебек. Нишләп кемдер булсын? Су анасы! Менә хәзер куаклар арасыннан кулын сузар да, ник аласың син аны, ул бит минем алтын сәгать дип, кулымнан табышымны тартып алыр кебек. Куркуымнан үз-үземне белештермичә суга чумам. Күз ачып йомганчы үзебезнең ярда икәнемне сизми дә калам. Чыннан да, ничек алай тиз чыгып җитә алдым соң әле мин? Үзем йөзеп чыктыммы, әллә су анасы чыгарып куйдымы? Һәм хәзер нишләр икән, сәгатьне кая куяр икән дип, куаклар арасына качып мине күзәтеп торамы? Шунда гына сәгать искә төшеп, сискәнеп киттем. Үз-үземне белештерми, суга ташланганда кулымнан төшеп калганмы? Йодрыгымны ачып җибәрсәм, сәгатем учымда. Дөресен әйтим, мин шатланырга да, куркырга да белмәдем. Тукта, йөри микән соң ул? Мин бит аны суга чумдырдым. Уң колагыма куеп, тыңлап карадым. Йөри. Сул колагыма. Йөри. Мин тагын шүрләп, як-ягыма каранып алдым. Үземнең чыннан да инемдә икәнемә шикләнә башладым хәтта. Менә-менә чәчләре тузган су анасы теке ярдан үрмәләп менеп, караг угыры дип, артымнан куа башлар кебек тоелды. Мин элдердем генә. Бакча артлатып йөгереп кайттым да ишек алдына томырылдым. Беркем дә юк иде. Чаптырып абзарга кереп киттем. Тавык китәклегенә юнәлдем. Күкәй салырга дип кунаклаган чуар тавык миннән куркып пырылап, кытаклап ояладан чыгып очты. Улары да булмады, әнинең Ай, Аллам, төлке мазар булмасын дигән тавышы ишетелде. Бетте баш. Менә менә абзарга килеп керәчәк. Мин сәгатьле кулымны тавык җылысы сеңгән саламга батырдым. Кулымны чак кире алырга өлгермәдем. Бәрәкалла, диде абзарга килеп кергән әни гаҗәпләнеп. Син нишлисең монда?

Мин әнидән алдап, атылып, ишек алдына чыктым. Игә кереп шылдым. Ишек төбендә яткан себеркене алып, бер сәбәпсез чиста идәнне себерә башладым.